Temaşevan û şopînerên Peyv TV êvar baş. Bi navê e, Yekitiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê em xêrhatina we tev da dikin. Hêvîdarim ku hûn tev di baş bin. Îro em xelekeke dî, xeleka pênca ji programa me a Soyên Hunerê em ji wer pêşkêş dikin bi alîkariya çîrokbêj û dengbêjê hêja Xorşîd Bavê Dilvîn. Em bi hev re herin rîportaja xwe bibînin û em vegerin dîsa programê berdewam bikin.

Belê hûn dîsa bi xêr hatine temaşevanên hêja biburin kêmasî çê dibe carna jê em bi hev re berî ku em xalo xorşîd derbasî stûdyo kin em bi hev re herin rîportajê bibînin û em vegerin xêr hatina çîrokbêj û dengbêjê me yî bi navû deng xorşîd bavê dilvîn bikin. Bêguman gava mirov dibêje Kurd. Dîmenê siruşta Kurdistan bê destûr bala mirov dikişîne. Çiya, newal, zevî, daristan û baxên bi gul û kulîlkên rengereng xemilandî tîne ber çavê mirov. Dîmen û rengên ajalên wê, awazên kewa çûk û çivîka guhê mirov didêre. Tê wê wateyê ku gelê Kurd hestê xwe yê tenik û nazik, Ji vê siruşta ciwan û bedew û balkêş ji rengan girtî ye. Ji bo yî vê em dikarin bêjin, Zimanê me xwedan gotin û hevokên nazik û şêrîn in di bikaranînê de. Tevî got dijmin her dem û gav dixwest got zimanê me tune û winda bike. Ziman û gotinên xwe tê xeşûnê de lê zimanê wan nikarîbû cihê xwe di zimanê me de bigire û zimanê me bide ji bîr kirin. Tevî ji serdema kevn de û heta serdema bîsta zimanê kurda bi devokî bû.

Ev ji me re zelal dike bêçendî bi hêz û zengîne zimanê me. Kincîniyeke ji gotina helbesta çîroka û strana ne nifş bi nifş ji devê hev girtine. Li koşk û dîwana û tekiyên perestmendiyê şevbihêrkên xwe rengîn kirine bi stranên dila û şeran bi helbest û çîrokan. Heta rewşenbîr û zanyarên me dest bi lêkolîn û nivîsîna dîrokê kirine. Piştî lêkolînan xuya dibe bê bi çendan gotin çîrok û helbest. Tirk, Ereb, Ecem û hem miletên derdora me ji xwe re birine û kirine ên xwe. Hêviya me ji xwendevan û nivîskarê zimanê kurdî heye ku em, kurdên diasporan, karibin xwedî li ziman û toreya xwe derkevin, zimanê xwe, kevnetora xwe ji windakirinê biparêzin. Zimanê miletekî, hebûna wî ye, çeng û baske ji mirovan dikare pê bifire, li welatan bigere. Xurtbûna miletan di zimanê wî de ye, di kultura wî de ye. Belê dîsa hûn tev di bi xêr û xweşî hatin bînerên hêja şopînerên Peyv TV. Bi rastî me xwest ku em dergeha kultura menî kurdî, filiklora menî kurdî wek ku hûn tev dizanin filiklorek zengîn e û gelek çîrokên kevnare tê de hene û li ser Destanên kurdî û çîrokên serpêhatî dipeyivin. Me jî xwest em rajin wê pirtûkê ew toza gul ser çêbûyî em hilweşînin û ji rûpelê wê pirtûka hunerê û dîroka me yê kurdî em çend çîroka wek dibêje em hilbijêrin. Her xelekek ji van xelekê xwe em ji wer pêşkêş bikin. Ta ku em jî bêhtir û bêtir em filiklora xwe yî kurdî ji bîr nekin, dastanê xwe yî kurdî em dîsa bînin ziman ji bo nifşê me yî bêjî zanibin bê em kurd kî ne, bê em çi qeysî wek dibêje kevnin û gelek dastanên me hene û gelek çîrokên me hene û gelek serpêhatî hene em jî wek van miletan em pêşkêş bikin ji bo ku bimîne belgekirî û ji bo paşeroja me. Em bi hev re herin bînerin hêja em xêrhatina Xalo Xorşîd bikin. Belê, tu bi xêr hatî Xalo Xorşîd. Wey serçawa tu xêrdar bi Xalo. Spas. Hêvîdar im ku rewşa te baş be a tenduristî û a her. Elhamdulillah bi wicûda te û temaşevanê bi vê cama werê bi qeder Ez gelekî kêfxweş im. Em jî kêfxweş in bi hatina te û em bi rastî em gelekî jî li hêviya te ne ku em bibînin îro te çi ji me re hilbijartiye ji vê wek bêje xurcizîna kultura menî kurdî. Belê xalo belê. Lay wî îro me folklorkê rehmetê Helîmî Hiso şoh yaz kiriye. Belê rehmet xwe lê bê. Hazire û tê te jî bê. Erê wexwe. Rast e. Weko te ji mir jî anî ziman çîroka Remezanê Ereb. Belê. Belê. Bêgoma. E, Destpêkê em dixwazin wilo te- wek timî gava go e, temaşevan jî bi rastî kesên ku niha beşdar dibin em xêrhatina we tevda dikin. Ew jî kêfxweş in ji vê e, wek tê bê Ez nizanim gotinê menî erebî hene biburin bi rastî me zimanê kurdî em fêrî zimanê kurdî nebûne li dibistana em tena xwe jî her carê min ji xwe gotinkê dicivînin wilo jî baş e yanî tarîqa got em vê programê pêşkêş dikin destpêkê te şirove kirina wan dastana û dû ra jî bi stranî titîne ziman, bi rastî gelek temaşevan kêfxweş in bi vê rengê ku Tijmer pêşkêş dike van dastana, van çîroka. Belê, destpêkê tê çilo dest pê bike tu fermo bik. Bi rê dana xwe dê me dest pê bikin. Destpêkê spas ya te dikim bêguman. Belê ser çawa xwe. Û ez spasiya mamostê Qedir Bilind bavê Manî jî dikim. Serokê karmendê vê grûpê. Em jî spasiya wî dikin. Û grûpê vê karmendê bi tevayî û hemû cemawerê Qedir Bilind yek bi yek ez rê û silavê xwe ji wan diçim û spasiya wan dikim. Ji wan tevdar hene. Belê. Em ê dest pê bikin bi çîroka xwe a Remezanê Ereb. Belê xalo. Fermo bikin. Belê. Divê Emer axa hebû li deşta hesina bû. Belê. Birazîkî wî hebû firsanekî pir tabîe bû. Lê tebekî wî nebaş hebû

Uya em ê ji xwe re welata te re bin. Yê ma ma fikirî got welleh got ez rabim eşîr kê berdim ji bo xatirê îslam kî nebû. Welleh biraziyê min jî destê min na bijê got bi şerê şilfa hin ber sed zilamî sekine. Bin. Û dûr ke ez ber dê me jî wê xelkê bine çima ne layî û birazî û tu jî jê re nexwest. Rast. Xwedê Xwedê a baş ew ê kê tem'ê xwe bi terkî. Belê. Ban kirê goha remezan û goha apo goka layê me hela wer aciye malê. Hat. Golayê me ti heqê te tin min tine bi heqaniya xwedê ji bo te ez birra eşîra xwe de. Û ez apê te me divê tem'ê xwe biterikînî. Têkev, deşta hesina tiştê xwedê helal kirî yek, di do, si sê, çar,

Apî li ber geriya kir nekir destê xwe danî ser serî layê me aman zeman got ev beden ezê ba te celî bibim. Apî got di her xwedê bikijî ez çavê te winda bikim û heta tu sax bî ez nema te bibînim hema mêrana te nav eşîra min beyan bûye. Welleh ez an cê di her yek pîs ve girûdî tu narevîn û tu nayne. Rast. Divê a pêwî çend ta'n lê xistin û yella ji deşta hezina xwebera çayê Şengalê na mala û sivê doxo da. Na mala û sivê doxo jî kelaha xwîniyayê û kisûka sivê deh dirin, duwazdeh tên, çar tên, kes dizan bê ededê wan çi qende ne. Belê. Giya wê de pirsîn jê tu çi kes tişkuyî, go wella min zilamek kuştî ez xwînîme. Navê navê bavê te ku bi xwedê bavê min ji biçûkaniya min de berî dayîk diyarê rehmetê ez bi apê xwe têm hildan ez zanim ez remezan û birazî emeran a. Berî. Yê ku baş e ku law madam tu Swêdeyê wê de welatê erebayê di sê remezanê dil ba me henê madam tu welatê erebayê ke bera navê te remezanê ereb û heyras kurmanc e ku êrî lo yani tu welatê ereba ê ku erê xem nake Bes min e bera ereb fexra xwe ni pê nekin tera min ez kurmarcim ha. Belê. Bera navê min ra bezanê ereb. Ya ego baş. Belê. Reme, remezan o dina wan dima ma wek qırt jığini mekruhiya pê binak. Ew. E. Roki ew u yeki izidi

Belê. Ji remezano werê giwît ser digrê. Got mala ezilam ku xwînî deşta hesin ez hatim vê de ma qîz nema xeyn lîz bêm çayê şengalê dil tê kem Emîne Xatûnê qîza qayimqamê şengalê. Belê. Ma carek û di do sê lawik jêr go çar pênc carî jêr go na ez kir gel qelbê ji dilê safî jêr dibêjim. Belê. Remezano çi kir? Fealê xwe yî, mekruhiyê xwe yî deşta hesina derxistin. De li vir, de li vir, de li vir ew Emîne Xatûnê qîza qayimqamê Şengalê ne bi dilkî dil ketin hev dû, bi pazdeh dila dil ketin hev. Belê. Qayimqamê Şengalê malê ku kes nema, Xizam Emîne Xatûnê diltêkev Remezanê Ereb Namalî û sibê dox û Elhom dibê Qayimqamê Şengalê re şivek hezaran hat qîza xwe kin. Qîzayî go go xêr baba tilmitxê go qîza min bîstî ti dilketî Remezanê Ereb go bi Rebê Alemê hay min ji Remezanê Ereb tineyî go qîza min ji min rast bêj go ya bo te a rast we gopal divê go e

Çavê xwe gerand wa nerî wa nerî wa nerî destê xwe li da got hê dengê bi tê we kîbê destê me maçî kê mê qîza xwe Emîne Xatûnê miftî belaş dayê. Belê. Yekî wê ri destî wî maçî kê yek li wir bû jê digot şêxokê ticar perî pir bû. Hema hat raj destê qayimqam û maçî kir. Gi destî wî maçî kir

Bin. Remezanê Ereb tihay û gûmana Remezanê Ereb ji vê çîrokê tune ye. Remezanê Ereb li malê divê ji tirsa mirê kes wêrê Emîne Xatûnê bixwazê. Belê. Emîne Xatûnê jî li vê de got, Ya Rebbi ya Îlahî, nav û dengê min didî sêwlekî derket. Elbert tişkî nakevin. Sibê dewranê xwe dê pir in, ge efwa vî zilamî bê, her welatê xwe Wê bê dilê min Emîne Xatûnê qîza Qayimqamê Şengalê de bû bêbextî li min kir. Got ez ber vê ne tenê dikim. Rast. Divê sibab û zarok xurt çûn medresê Emîne Xatûnê derket ber derî nerî zarok sîpal dûr hat Gu kuro kuro guha goşta ez ê dizê rabidin te û tê herin a malê û sibê doxo remezanê ereb bê Emîne Xatûnê qîza qayimqamê Şengalê gotî bera bên birevî. Belê. Di bêlawik raşt zêrê xo got çelp û baz ba. Ma ma nehat yekî di dordera xo hebkî bîrawir bû. Emîne Xatûnê gu kuro guha goşta ez ê dizê rabidin te û tê herê na malê û sibê doxo remezanê ereb birxê hesinayê. Birazê Emer Axayê.

Got ev keçka hanê wilo li me an bû Şimur got Yê bi rebê îzzetê ez îro narim medresa xwe kes feleqa geş mielmê xwe bû ilê zen remezan o jêr bibî. Belê. Dibê çû sûka û sibê do kela xwînyayê deh dirin duwaze tên çar dirin ne wêr bê ka remezanê ereb kija remezan o û sibê do û bikujibê tatîl tecesiyê ser xwînyê min dibê. Divê ya di rêkê dir wî nas bikî ya hinek nabê hêl din heta wî nas bikî. Belê.

Ez bo xatirê wê keske jî medreseya xwe man. Ez bi xatirê te tu dixwaze her û tu dixwazin her. Belê. Remezano mama got Rebî Alemî rast e. Ma vî lawkî navka can birrî bû ke ez Remezano me, Ferqê Hesina me, Birazê Emer Axa me, Dergîsa Memîne Xatûnê ye. Got Wallah îro sê roj gumguma vê dahol lê min nizanî wişk ku ye. Belê. Dibe Remezanê Ereb xwe ginala dem û dewranê verê girê da

Ew revan berîda kanîka bin ya Sêxoba. Belê. Fikirî gotina apî gav apî berdayê hat bîrayî go wey apêm gava beramda ew tana anê li min xist. Gojmir go Gojmir bêj min ser bê yek di do sê çare bixwazê hesera hevdûr ji te bixwazin. Wê ana şûr bê min wate çawa te yek revan dû te hat Bi Rebê Îzzetê heta ez şertî van îzîdar nekin ez narim. Wiha Emîne Xatûnê goha got xewa min tê. Got ku rû baş o tam marî çavê te xist û Êzîdî bê me. Got delalê em dûr ketin. Hema kêlîkê got heyra got weş par siwarê ez ê baş im ez pey vela wê bi dû me kevin. Got na na em dûr ketin keft çûkê xwe deyn serê xwe deyn ser çûkê te hema kêlîkê çavê xwe nerim tam ê bimeşin. Jinik mecbûr û li wê de rûniştin Ewî jî serê xwe danî ser kabokayê. Razan, mala min e. Cesivê, şêxokê ticar, def û dahol e, ji aliyê malê berê xwe qesra Emîne Xatûnê ve dikin. Hay wî ji tişkî tune. He, hat. Nerî oda kivikî vala û textikê xirî xalî. Dilê wî êşiya ku gur bû li erdê ket. Rahist kevirî kîvçînga xwe ket. Nas kir, nas kir ku Remezan o na malê Usivê dû xwe revandî. Belê. Got xwedê kes nikarin ber û sibê dox û biştaxile henî sifûgê me to pê ve. Hema rê girt û berê xwe da mala layê me to û tu pişt derbûşa layê me to donişt. Belê. Layê me to got rab ser xwe bi ehda xwedê bi îro tu yê bajarê Şengalê bixulek ez ê kişî bixulek. Xêr e? Got xwedê hal û medê min Emîne Xatûnê qîza qayimqamê Şengalê wilo bû xwedê namalî û sibê dox revandî Belê. Û dê û sibê sifogê me to ket nav siwara hezar û pênc sed siwar siwarê malbatê siwarê neqawî neqanin û berê xwe da tilaferê kanîka binyasê xwe va ketin pêşiya remezanê ereb û li hev xism û doman. Oh! Belê. Derfeta te xalo. Baş e, saet xweş xalo. E, Spasiya çi kesên ku temaşe dikin, çi kesên ku niha tevlî vê weşana me bû. E, Bi taybet e, malbata Roj News a ixbarî El Mustaqil a em jî spasiya we dikin e, ser belavkirina vê weşanê. Gulnazya Sîn silav ji te re jî xwişka me Behrîn Oso rêz û silav ji we re jî Ebû Ebêd Elî Mehmûd Berzan Îbrahîm Warşîn Amûdê silav û rêzên me ji we tev de hene bibûrin heger nabin jê bibin em nabê jin Ehmed Mer'an silav ji we re jî xwişka Cawîda rêz û silav ji te re jî Ced'an Elî Çi kesên ku niha li me temaşe dikin hêvîdar in ku ev weşana ya û hûn jî li cem xwe li rûpelê ser rûpelê xwe belav bikin ta ku nifşên gelekî mezin bibînin vê weşanê bi rastî çîrok in û dastanên me yî kurdî ne em dixwazin gelek xelk temaşe bikin û binasin van çîroka belê. Spas xalo destê te sax.

Ev îro serê sê rojan û çar rojan şêxokê ti car rabû î vê sivê def û daho leke xwe li dar daniya yax û tê çaro dil odê camêrê nebêjê Emîne Xatûnê qîza qayimqamê Şengalê li min kirîbê bextiyê lo hûn deregava Emîne Xatûnê vê gotinanê dibêjê dibilînê

û dilê min ê dil de viya Swêdê qere ku bareke Swêda şêhokê tijar bê sibê ra bû defu da holeke xwe li dar da Ngelox û ji aliyê malê berê xwe bodeka Emîne Xatunê qîza qayimqamê Şengalê vekiriye.

Dengê her bawan ya bajarê Şengalê. Belê. Ti hay û gomana û sibê doho jê tine yê. Belê. E, dibê xwînyê mi li malê e, efwa hin katê û hinek nih tê û hinek dirin ew nizan bê ededê wan e, çi qende yê. Belê. E,

Mazal gina malê me xwînyê me ji xwer Emîne Xatûnê qîza Qayimqanê Şengalê revandî. Misilman bi û li Îzîdî bi dil ketê û revandê. Ma ev çi gelaciya layê me to xwe lê girtî. Erê wala. Ketî pêşiya na malê me. Mana xwe layê me to hesabê me nake. Belê. De îca ji roja gi Berfê Xatûnê û sibê doxo kiriyê nikar pêr bişexilin û to cî bisekine. Hingî bêbabo xinzîrê nav zil e. Belê. Hema gob ehdê xwedê vê ez vê tirêjlayê me tor nahêlim. Ya wê û sibê doxo vês vê serê min jêkê ez ê hicû bikim oda wî û ya wê hewara na malê xwe biherin. Hema Berfê Xatûnê rabû û ji aliyê malê hicûmî oda û sivê doxo kir. Belê. Û sivê doxo û xenzîrê nav zil li ser doşekê rûniştî di orta civatê de kî wêr pêr biştexile kes ne wêr pêr deyn bike. Belê, meznê eşîrê. He.

Hay hay hay hay. Belê. Emî- Emîne Xatûnê ma ma e, sibê do rojeyê xê nekir. Belê. Şe rana ku ser xwe ji cihê xwe jî neherikî. Be- Bê xatûnê xî nekir. Got ez saxê nemirî li dinyayê kes wêrê xwîniyê mir biştexe li ji tirsa min rê.

û hezar û pênc sed swarê malbatê peşên cengê bi xwe rê neqandiye û berê xwe da hêrkê Tilaferê li min û gêşê gira levzandiye lov. Di gogelî xulam û xizmetkaran û ser zimanê min şahid bên. Hetaniye serê layê me toneynin bajarê Şengalê. Min li vîna berxê xatûnê nan û êmek yek bajarê Şengalê li xwe hera kiriye lov.

Gola û Remezano te dora xwe kir ma dora min. Ti tenişta Emîne Xatûnê rûn û îşê te eleqatê te min û layê me to neketî. Min eh dayî divê ez serê layê me to bibim bajarê Şengalê. Rastî jî min dixwest ez vê xalê nas bikim. Sifûkê me to bi çi yanî çi hêza wî hebû heta ku wilo di we cihê û sivê doxo sekinî wek ku ew jî mezinê eşîra Çiyayê Şingalê bû. Ê ew jî mutenaqid bû jê re, di eşîr sê eşîr di gund ew bû û Yani ew jî kesekî naskirî bû. He he he. Belê. Yani he kes nikar ber wî re ji xeylî pê ve, kes nikar berê dîsa ji xeylî pê ve. He. Belê. Belê. Go ê ê go ne axa sibê apê min etê vîn ser me. Ê go go em ê we bira li hev dû pehrev kî. Nêvîş te û suarê te re û nêvîş min te nêre.

Sivê dogo sêdenga aga jê dikirî lawê me to dilê binê dil de biyê û hey şêxatî neşêxê te bi taw zî melek ji tena ra zî bi law û çi gela ca te xwe lê girtî ma qey te na bi dengê min nebîsiyê ev îro serê sê rajan û çar rojan bi hezar û pênc swarî te ra bi pêşana malê min daniyê.

Û li kanîka bina Sêkubailîkê Tilaferê li Milê Gezirê wê rojê sifûkê meto û sivê doxo heba serê hemda nal hevdo digera din loyo.

Feqîr Hisên heye reîsê feqîra ye. Ew ji bireka feqîra di Şengalê di Gerkî xurte. Ket nav feqîra de û feqîr bi carkê da ne go kur o go ha go xwedê Îzîdiya li kanîka binê ya Sêxûba hevdû qelandin. Bi Rebê Alemê em wan şevdû nekin wê qira hevdû bînin. Belê. Û kir hawar û defa warê xist û feqîr bi carkê ji mala xwe da derxist derketin û berra dû feqîr Hisên re hesin qetuk û berîkê xwe û taûzê xwe bi xwer hilanîn û berê xwe dan Kadî Kaviniya Sêquba bi rê dê şêwra xwe kirin. Gu ê enî di nav wan de Usivê Doxo ye. Gi me Usivê Doxo sekinan wê layê me tor halê xwe vegerin. Belê. Dê feqîr Hisên hat hatin Kadî Kaviniya Sêquba çawa ew layê me to ketine paxa hevdû dê. Hema hat isbi rişma serê rişma Usivê Doxo girt.

Fexîr Hise sêde ga ga zî dikî divê lolo û sivê do dilê min ê vê sivê dil de biya û hey şêxatî ne şêxê te bi taw zî melik ji te ne razî bila û çi xezeba Xwedê Teala li we hatiya ax û çavê weley hûn rabin ji bo xatirê yekî misilmanî ro qira hevdû bîne. û heger tu vegerî mala xwe vegere heger tu vena ger tu min azik ez Feqîr Hisên im û sê edê xwe dê ruh û canê min ketibî ez nayê li tu cinetê çavê serê xwe bînî loh

Tozix û Baranigê hemdane al ezmanê heta di seki nadên û gelek şad û şûdê remezanê erena malê û sibê dox û birazê Emer Axa Ferxê Esina bûn. Êrîşa ewlî bîst û pênc heb hegî dê sibûgê meto. Tev sibûgê meto vê sibê rêzeke tevizandin lax. Hay hay hay hîx. Belê. Dengê herba wan li cemîê beleda geriya. Belê. Ji nir re piştî ku Sivûgê Meto hat kuştin ji nir re apê wî bihîst apê Umer Axa hezar û pênc sed siwar bi xwe re hilanî û berê xwe da Tilaferê Kanika biniya Şeqû ve hat çû bi hewara birazê xwe ve hat dî ku layê Meto hatî kuştin û eşîrê jî gola û em feqîr in zarê xelkê bûn û sifûgê me to em bi zor anîn li şer. Dibê a pîv destê yê girg û şer betal û gozî bibim û sibê dox û golayê tina be. Heta ez wî nebim bajarê Şengalê û ez daweta wî li dar nexim û ez şerekî bi qayîmqamê Şengalê jî nekim ez nayêlim pilayê xwe. Ew anî bajarê Şengalê. Mehekê sax daweta wî li dar xist. Kir nekir kesî deng nebir xwe Belê. Şwê de nêxist û berê xwe da deşta hesina cem apê xwe û serê te û cemaetê şmirsa û min e bere eref feqra xwe eslî kurmanc bû ji welatê ereba û jêr digo remezanê eref. Belê rast. Ji wek şaş ne bedine xeba wê û remezanê din yî gol cem.

Xwînî jî û namalî jî û wilam jî dikar bêje. Belê, belê. Gelek spas xalo temaşevan gelekî kêf xweş in bi van çîrok û dastanê gotijwar pêşkêş dike. Bi rastî kesin niha tevlî me bûne. Birayê me Mehmûd Elî silav û rêzê me jêr hene. Nesrîn Hac Ehmed, Zilavorêz ji wê re, ji xwişka Cawîda re û carê nas re û birayê me Silêman Ken'u hunermendê me yê hêja, hemê bavê zêd û silavorêzê me ji der jî hene. Mamoste Abdulbaqî Hac Suleyman, silavorêz ji wer jî hene. Ebû Ciwan jî rêz û silavê me ji wer hene. Gotiye, daxwaziya Ebû Ciwan meqtehek ji dastana Fatma Salih Axa dibêje eger got dikaribe pêşkêş bike. Merwan Mihemed Emîn Mêro ew jî dibêje şev baş gelek baş e. Birayê me Hemê Bavêzo de dibêje min vê çîrokê bihîstiye ji Helîmê Hiso. Belê. Tu çi dibêje çîrok bi devê kê hatî gotin ji destpêkê de rastiya wê rastiya wî şe heye em dixwazin tu vê jî piçkîlok kurtayî ji ber bêje. Xwedê geleka gotiyê ez navê wan nayêm bîra bes ê mij rehmetî Helîmê qişo girtiyê bavê zêr do razi bêje. Belê. Ê mij ji ber Helîmê Hiso girtî rehma Xwedê lê bê pir gelkî hijmet kir rehmetî Helîmê Hiso. Belê rehma Xwedê lê bê. Miriyê te bijî û wê hazira bi gelkî hijmet kir. Yanî tu dibêje çîrok bi devî wî tenê hatî gotin ya ji bilî wîna kê gotî kesên got tu wilo te bi wa bihîstî ye? Geleka gotin

Gelkî e. Gelek spas ji bo we tevda çi kesên ku nîvis hînin Xalid Ehmed Şêxmûs spasiya we tevda dikin kesên ku ev weşan belav jî kirine ser rûpelê xwe em jî spasiya we dikin armanca me tevda ku em vî kultura xwe bidin hevdû dest bi dest biparêzin ji winda kirinê. Belê xalo tu çi dixwazibê ji dawiya vê çîrokê? Ziran caxa lo şter çivêjim. Me navek ziran dubare bi bam. Ne xeleka berî vê bû niza a a din bû me Fatima Salaha. Rast e, rast e. Belkî birayê Ebû Ciwan temaşay nekiriye, dikare vegere li erşîfê li ser qenata Peyv TV hatî pêşkêşkirin. Belkî xeleka duyemîn bû jî ez dibêjim ya Ya Asya bû. Ya ez deqê Asya bû giz neşaş. Belê dikare dîsa dubare lê temaşe bike ji ber her xelekek çîrokek dastanekê em pêşkêş dikin. Em jî dixwazin ku hêdî hêdî em van çîrokê xwenî kurdî bidin hevdû Û dîsa bînin ziman ji kesên ku belkî agahî li bawa tune bi rastî em jî niha fêr dibin. Ê min jî ez ne her çîrokî wek tê bêjin min bi wa bihîstî ev çîroka hanê min pê nebihîstî bi wana baş divê te dibihîzin. Gelekî tiştekî balkêş e bi rastî ku em van dastanê xwe dîsa nû dikin û dîsa tînin ziman em serkeftinê ji te dixwazin ji te re dixwazin xalo Xorşîd Û çi kesên ku agahî jî li ba wiha bin wek ana hunermendê me Hemê Bavê Zêdo got got min ji devê Helîmê Hiso bihîstiye yan ku agahî li ba kê jî hebin em bêtir kêfxweş dibin ku hûn ji me re dinîvisînin û pêşniyarî jî ji ba we hebe ji bo pêşerojê çîrokin li ba we hebe belkî ê me li cem e em nizanibin em yan pêşniyarî li ba we hebe em kîja çîrokê pêşkêş bikin Em kêfxweş dibin û temaşakirina we ji me re bêtir programa me zengîn dibe. Belê. Saeta te jî xweş Team walla. Gelek spas xalo. Biburim pişkî dengê min ewlo gelkî ez rewşa min î tenduristî jî ez ne gelkî rehet bûm jî lê me nexwest got îro xeleka îro ji me here me xwest em pêşkêş bikin bi alîkariya xalo Xurşîd. Silamete xêrê can. Silamete xêrê. Sağ ol xalo. Belê. Wego ana em dibînin wextê me jî ne gelek maye wego te timî em ewdan dine ji bi stranekê bi dawiya programê em tînin ji Belê. Ji hilbijartina xalo binê bê te çi stran ji me re hilbijartiye ji bo dawiya xelekê. Xatirê xwe bixwaz ji bo ber strana xwe. Belê. Em spasiya we tevda dikin. Dîsa jî kesên ku dinîvisa din, kesên ku temaşe kirin, kesên ku li ser rûpelê xwe belav kirin ev weşan bi hêviya serkeftinê ji we tevdar dixwazin. Her di heftiya rokê em xelekek xelekekê ji we re pêşkêş dikin bimînin li hêviya me. Piştî du heftiyê din em ê dîsa ji wer çîrokek nû, dastane nû ji wer pêşkêş bikin. Bimînin ti kêf û xweşî di û em ê ana bi hev re herin Cem Xalo bê wê çi stranê ji wer pêşkêş bike. Belê. Em spasiya berî ez ji bîr bikim, spasiya mamoste Ebdulbaqî dikim. em ku deqeb deqeb me re li kontrolê, silav û rêzê me jê re hene, bi rastî ew jî diwestib me re. Em gelekî spasiya wî dikin, bi hêviya serkeftinê ji kanala pey bi re dixwazin. Spas bo te jî xalo. Belê. Fermo. Seîd axa me şerekê dîna li vinya gîrkê zêra li